Dwi'n meddwl mae pob, mae pob mudiad gwleidyddol o bwys mae gynno fo, iddo fo i sylfaen gymdeithasol. Mae, mae pob plaid ac sylfaen gymd, gymdeithasol. Hynny ydi, ar un adeg oedd y, y blaid geidwadol yn, yn, yn, yn cynrychioli yr, um, cyfalafwyr mawr y tirfeddianwyr ac yn y blaen, a'r Blaid Lafur yn cynrychioli'r mudiad undebol. Wel, erbyn hyn mae'r Blaid Lafur uh, yn sicr yn uh, arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi mynd yn blaid cyfalafol. Pwy oedd y bues sylfaen cymdeithasol y mudiad cenedlaethol, dim dosbarth canol Cymraeg. Ac y ffaith amdani ydy bod, bod, bod y concesiynau yna wedi hildio a bod hynny wedi bodloni dosbarth canol Cymraeg. Ga i gymryd enghraifft efo yym y br- y brwydr S pedwar ec? Brwydr S pedwar ec? Wel, ch- be- beth ddigwyddodd, yy fel 'dan ni'n gwbod, yn yr wythdege, roedd yr yym y plei- pan oedd cynulleidfaoldeb ar ei fyny, oedd y pleidiau i gyd 'di cytuno bydda'r bedwerydd sianel yy yy yy yng Nghymru yn sianel Gymreig, Gymraeg.

Dach chi'n gweld, doedd, dwi'm yn meddwl bod y dosbarth canol Cymraeg wirioneddol isio senedd nac annibyniaeth na dim byd, dach chi'n gwybod, ond mae'r iaith Gymraeg yn bwysig, oherwydd mae'r iaith Gymraeg wedi ffon fara y, y, y, y ddosbarth hwnnw. Heb yr iaith Gymraeg, mae, mae, mae ddim yn. A felly, roedden nhw yn fodlon mynd yn bellach, mynd yn bell iawn iawn, a wedyn mi gaethoch eich protestio, mi gaethoch eich bygythio Gwynfor Evans. Ac ar y pryd, dwi'n cofio adeg hynny, mi oedd teledwyr annibynnol Cymru, oedd nhw'n brotest ac oedd gynnyn nhw slogan iaith a gwaith. Oherwydd, wel, ar y pryd, wrth gwrs, mi oedd y glowyr yn streicio, mi oedd y gweithwyr dir yn streicio, yn iaith a gwaith. Gynted y sefydlwyd Esbedd yr Ec, Maen nhw'n, wel, maen nhw'n rei-, ma', ma', ma'r teleduedd annibynnol Cymru a'r dosbarth canol Cymraeg yn reit hapus achos ma'r iaith yn waith i ni, dydi? A dyna beth ddigwyddodd. A wedyn, ma'r, ch'bo', ma'r, heb, heb dderbyn, ch'bo', na, na asiantiaeth, y wladwriaeth Brydeinig ydi S4C. Ac A'r un fath â bbc Cymru. Ac mae, mae, mae, mae hynny'n ffa-. Fe- felly, dach chi'n gwybod, mae, mae gen, mae gen yr, yr, mi, mi, tra, tra, a bod hynny'n digwydd, mae gen nhw hawl i wneud be maen nhw wedi wneud rwan, felly, ynde? A lle, yn y diwedd, mae'r ia, mae'r ia, mae'r iaith, Gym, ia, mae'r iaith yn mynd i barhau os ydy y dosbarth mwyaf yng Nghymru, sef y dosbarth gweithiol, yn gweld angen am yr iaith Gymraeg yw hunaniaeth. Ac mae'r tystiolaeth yma mham ti'n menwi, ydy, mae canran uchel iawn o'r dosbarth gweithiol di-Gymraeg a nhw am i'w plant gael addysg Gymraeg, maen nhw'n gweld y Gymraeg fel bathodyn i hunaniaeth. Ond, does 'na ddim un plaid wleidyddol sydd yn cynnig polisïau economaidd a cymdeithasol sy'n cyfateb i anghenion y werin Gymraeg, sef, heddwch yn lle cyntaf, heddwch byd-eang na chym byd, swyddi, cyflogaeth, cartrefi, gwasanaeth iechyd, trafnidiaeth yr amgylchedd, hynny ydi, gwrthwynebu a herio neo-rhyddfrydiaeth, sef byd y banciau sy'n rheoli ar hyn o bryd. Pan, pan dan ni'n, dyna'r unig obaith i'r iaith Gymraeg yn barhaol ydi cyfuno, cyfuno polisi gwlad, gwladgarol, iaithgarol efo polisi polia economaidd, so, sosialaidd. Does 'na ddim, does 'na, does, oes 'na ddim ffordd arall ymlaen hyd y gwela i.